Għaliex taħsbu li l-Knisja tagħżel Vanġelu bħal dan illum fil-jum li fih infakkru l-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju tal-Katidral? Kieku jkollna niffilmjaw ix-xena li għadna kif smajna, jiena naħseb li ma ddumx iktar minn tletin sekonda. Domna ħafna iktar naqraw il-Vanġelu milli li kieku kellna narawha sseħħ quddiemna. Ma nafx innutajtux, imma l-Evanġelista jagħmilha ċar li kollox sar bil-ġiri, bil-ħeffa. Ġesù kien dieħel u kien għaddej mit-toroq ta' Ġerusalemm. Żakkew kif jisma' li Ġesù kien dieħel Ġerusalemm, imur jiġri quddiemi, jgħidilna l-Vanġelu. Kif jitla' fuq is-siġra biex ikun jista' jara 'l Ġesù. Kif Ġesù jasal taħt is-siġra, lil Żakkew jgħidlu, Żakkew, qisha, ħaffef, inżel minn hemm. U l-Vanġelu jgħidilna, U Żakkew bla telf ta' żmien, qabeż minn fuq is-siġra niżel biex jiltaqa' ma' Ġesù. Daħal fid-dar, għamlu festa, u x'ġara? Żakkew jinbidel mil-lejl għan-nhar. Interessanti għax dan il-Vanġelu jurina x-xewqa kbira li Alla għandu li jiltaqa' mal-bniedem u wkoll il-void kbir li għandna aħna, il-post wiesa', il-wisa' kbira li għandna fil-qalb tagħna biex inkunu nistgħu nilqgħu lil Alla. U dan hu l-iskop tal-Knisja, tal-Knisja tal-Ġebel. Id-dar ta' Alla, l-iskop tagħha hu illi Alla jsir tad-dar. Allaħaqres id-dar ta' Alla tispiċċa bħala skop fiha nfisha, għax titlef il-funzjoni tagħha. Aħna niġu hawn fid-dar ta' Alla biex nieħdu lil Alla magħna d-dar. Id-dar ta' Alla qiegħda hemm biex Alla jsir tad-dar. Kif ġrat din l-istorja? Kif ġara dan kollu fil-ġrajja li għadna kif smajna fil-Vanġelu tal-lum? Ġesù jgħaddi minn Ġeriko, Ġeriko, Min mar Iżrael jaf fejn hi u jaf il-karatteristiċi ta' din il-belt. Tinsab madwar 200 metru taħt il-livell tal-baħar, immaġinaw! Nistgħu nimmaġinawha belt taħt il-livell tal-baħar, allura fid-depressjoni kbira tal-Wied tal-Ġordan, sħana s-sena kollha. Fix-xitwa qisek qiegħed hemmhekk fir-rebbiegħa. Tant li l-Lhud kellhom it-tieni dar, mhux għas-sajf, bħalna, imma għax-xitwa. Għax ix-xitwa qalila ta' Ġerusalemm, saħansitra tinżel il-borra Ġerusalemm, issir timmitiga lilha nfisha, timmitiga ruħha, issir ħafna possibbli li tgħix fiha meta tinżel Ġeriko. Ġeriko mbegħda minn Ġerusalemm biss 27 kilometru, nofsija karozza. Imma billi Ġerusalemm qiegħda 'l fuq, madwar tmien mitt metru 'l fuq mil-livell tal-baħar, allura l-ksieħ jaħkem waqt li Ġerusalemm, waqt li Ġeriko hija belt li fiha tista' tgħix komdu anki fix-xitwa. Dan x'ifisser? Dan ifisser illi kienet il-belt illi fiha, sa minn dejjem, tradizzjonalment, il-belt tal-immoralità, il-belt tad-divertiment, il-belt illi fiha kellu l-kwartieri tax-xitwa tiegħu r-Re Erodi u qablu slaten oħra. Hija waħda mill-eqdem bliet li jeżistu fid-dinja, il-belt ta' Ġeriko. U allura Ġesù jidħol Ġeriko, Ġesù ma jibżax mid-dnub, Ġesù ma jibżax mill-immoralità. Ġesù jfittex dak li hu mitluf, Ġesù jfittix għan-nagħġa l-mitlufa. Noqogħdu ftit attenti għax kultant jien, aħna jkollna l-idea illi Alla ma jiflaħx għall-midneb, Alla ma jistax għall-midneb. Le, bil-maqlub. Alla u l-midneb huma kalamita ta' xulxejn. Il-midneb qiegħed ifittex sens f'ħajtu, u Alla qiegħed ifittex li jagħtih dan is-sens. Ħafna drabi mmorru bl-idea aħna li min jgħix fl-immoralità, min jgħix fid-dnub, huwa komdu u kuntent, u nibdew ngħidu, Dak sewwa, dik sewwa, dak qatt ma jiġilu xejn, dik l-oħra qatt ma jkollha problemi. Mhu veru xejn. Hija sensazzjoni totalment żbaljata li aħna nġorru fina. Kultant forsi jaffrotti x-xewqa li nagħmlu bħal dak jew bħal dik. Imma mhu veru xejn, il-midneb hu bniedem li m'għandux kwiet. M'għandux kwiet. Bħal Żakkew, m'għandux kwiet. Interessanti l-Vanġelu tal-lum għax jgħidilna li Żakkew huwa mhux biss pubblikan imma kap tal-pubblikani. Pubblikani kienu nies li kienu jieħdu l-kuntratt mar-Rumani biex ikunu jistgħu jiġbru t-taxxa, kienu jirbħuh il-kuntratt min joffri l-iktar flus lir-Rumani. U ladarba jkunu taw is-somma tal-flus imwiegħda lir-Rumani, il-bqija, dak li kien jirnexxilhom jakkwistaw extra, dak kien ikun il-paga tagħhom. Allura mmaġinaw dawn il-pubblikani x'kienu jagħmlu, kif kienu jisolħu lill-familji li magħhom kienu jiltaqgħu, li tagħhom riedu jiġbru t-taxxi. Allura immaġinaw kif kienu jħarsu lejhom in-nies! Verament kienu meqjusin bħala midinbin pubbliċi. Mhux biss, dawn il-pubblikani kienu obbligati joffru sagrifiċċju lill-allat, għax kien mod ta' kif juru l-fedeltà tagħhom lejn l-Imperu Ruman. Allura kienu nies verament mhux biss imniddsin, skomunikati mill-komunità, imma diġà kkundannati minn Alla f'din id-dinja fl-għajnejn tan-nies. U minkejja dan kollu dan il-pubblikan, li kien il-kap tal-pubblikani, Żakkew, il-kelma Żakkew tfisser, interessanti, għax tfisser il-pur, l-innoċenti, il-kelma Żakkew. U dan il-pur, dan l-innoċenti ma kellux kwiet. Għax il-bniedem li jipprova jitla' 'l fuq, eh, Jitla' fuq is-siġra, kemm-il darba nippruvaw nitelgħu 'l fuq, nitelgħu fuq is-sellum tal-flus, nitelgħu fuq is-sellum tal-popolarità, nitelgħu fuq is-sellum tal-pjaċiri, tad-divertiment. Wieħed irid jara li min hu s-sellum tiegħu dalgħodu. Dan il-bniedem li ma kellux kwiet, li prova jilħaq, prova jkun xi ħadd, prova jsib lilu nnifsu fil-flus, jispiċċa biex imur ifittex lil Ġesù. U fl-aħħar, fl-aħħar, ifittex il-ferħ tiegħu, ifittex l-identità tiegħu, ifittex dak li tassew kellu bżonn fil-post fejn seta' tassew isibu, f'Ġesù. Ħafna drabi aħna nfittxu ħafna affarijiet li l-qalb tagħna tiddettalna li l-qalb tagħna tixtieq, imma mhux fil-post fejn suppost insibu dak li qegħdin infittxu. U x'jagħmel Żakkew? Żakkew jitla' fuq is-siġra, jitla' 'l fuq għax kien qasir. Interessanti għax anki l-kelma li uża, l-aġġettiv li uża San Luqa biex jgħidilna kien qasir, mhux bilfors kien qasir fiżikament imma kien qasir miskin f'moħħu u f'qalbu. Bħal kull bniedem illi, hux hekk, mingħalih li ħajtu jista' jagħmilha hu waħdu. U jarah Ġesù. Issa fis-siġra, interessanti għax San Luqa jgħidilna liema kienet is-siġra. Hija siġra mimlija bil-weraq li faċli ħafna titlef il-persuna li tkun fiha. Faċli ħafna ma tarax min hemm fuqha. Imma Ġesù jippikjah lil Żakkew, jinduna bih, u mhux hekk biss imma jgħajatlu b'ismu, Żakkew! Żakkew! Kieku jkollna niġru ġirja mal-Vanġelu ta' San Luqa, nindunaw li Ġesù jgħajjat b'isimhom biss, jew l-iktar, tafu lil min? Lill-mitinbin. Jgħajtilhom b'isimhom. Irid joħloq relazzjoni intima magħhom. Irid joħloq relazzjoni sabiħa magħhom. Irid joħloq relazzjoni sabiħa miegħi, miegħek, ma' kull wieħed u kull waħda minna. Għax ilkoll kemm aħna għandna d-dnub tagħna, ilkoll kemm aħna qosra b'xi mod, ilkoll kemm aħna għandna s-sellum tagħna li rridu nitelgħu miegħu. Ilkoll kemm aħna. U Żakkew b'ħeffa kbira jinżel. Illum irrid noqgħod għandek. U jinżel u jilqa' lil Ġesù. u jilqgħu flimkien mal-midinbin l-oħra, u Ġesù jidħol fid-dar. Dan hu l-iskop tal-katidral, dan hu l-iskop ta' kull knisja, li Ġesù jidħol fid-dar, li jkolli post għal Ġesù fid-dar, mhux biss bħala santa, mhux biss kurċifiss jew il-kelma l-iskrittura, imma fuq kollox fil-qalb tiegħi, fil-qalb tiegħi. Ġesù jrid isir ħabib tiegħi. U x'jagħmel meta Żakkew jinduna li Ġesù tassew irid isir ħabib tiegħu. X'jiġri? Il-ħajja tiegħu tinqaleb ta' taħt fuq. U tista' tiġri lili, tista' tiġri lilek. Interessanti għaliex San Luqa, f'mument minnhom fl-aħħar tal-Vanġelu jgħidilna li Ġesù jgħid li f'din id-dar daħlet is-salvazzjoni. Żakkew qam, imma aktar milli qam, Żakkew ġie mqajjem, ġie mqajjem minn Ġesù. U Ġesù qiegħed jistenna lilna, lil kull wieħed u lil kull waħda minna, niftħulu l-bieb tad-dar tagħna biex iqajjimna lilna lkoll. Fejn inħossni mal-art jien? B'liema mod inħossni mal-art jien? Fejn nixtieq nitolbu jqajjimni lil Ġesù? Kif nixtieq nagħmillu wisa' lil Ġesù f'qalbi, biex inħalluh inħallih ibiddilni, biex inħallih saħansitra ma ninkwetax iktar fuq dak li qabel kien jiddireġili ħajti? Immaġinaw, immaġinaw x'bidla, x'konverżjoni! Żakkew qabel ħajtu kienet kollha orjentata, immotivata, ikkundizzjonata minn ħaġa waħda, mill-flus. U meta sab lil Ġesù, dik l-iktar ħaġa li kienet għalih importanti, l-ark, l-ankra tas-salvazzjoni, ma baqgħetx importanti. Eh, saret inutli. U beda jqassam, beda jagħti. Ara taħsbu li kien kostrett li jagħti? Assolutament le. Imma Żakkew dak li għamel jagħmlu minn qalbu għaliex? Għax fid-dar tiegħu, fil-qalb tiegħu, daħlet is-salvazzjoni. Hekk jalla din il-festa tfakkarna li kull wieħed u kull waħda minna għandna mhux biss id-dritt imma d-dmir li niċċelebraw fil-qalb tagħna l-anniversarju tal-knisja tagħna, l-anniversarju tal-katidral tagħna, Kull wieħed u kull waħda minna għandu d-dritt u d-dmir li jiċċelebrah f'qalbu, li jiċċelebrah fil-familja tiegħu. Imbagħad dan il-ġebel jidher iktar sabiħ, dan il-ġebel ikollu iktar sens.